ɣef uqerru-s akked lmeɛna n ticciwt-nni i d-iffɣen yerna tesseɣli tlata n wacciwen seg imezwura-nni. Ticciwt-nni yesɛan allen akked uqemmuc heddren s zzux yerna tugar akk tiyaḍ. Walaɣ ticciwt-nni tettnaɣ nettat d yimqeddsen yerna teɣleb-iten, alammi d asmi i d-yusa umɣar-nni, yefka lḥeqq imqeddsen n win ɛlayen yerna eh, yerna iḥḍer-d lweqt ad werten imqeddsen tagelda atan d acu d-inna lweḥc-nni wis rebɛa d tagelda tis rebɛa ad tekker di ddunit ad txalef tigeldiwin nniḍen merra ad tečč ddunit merra ad terkeḍ yerna ad temḥeq. Ɛecra n wacciwen-nni d ɛecra n yigelliden ara d-iffɣen si tgelda-nni. Mbeɛd ad d-ikker wayeḍ deffir-sen, ad ixalef amezwaru-nni yerna ad isseɣli tlata-nni n tgeldiwin. Ad iqabeḥ win ɛlayen, ad ixdem lbaṭel deg yimqeddsen n win ɛlayen, ad iwet amek ara ibeddel lweqt akked lqanun. Itmaten tisetmatin, ahit aṭas n tɣawsiwin i d-ibanen uɛrent, mais il est vraiment simple. Ɛecra n tacciwin-agi, inek d ɛecra n tgeldiwin ara d-iffɣen tazwara. Ur tettut ara ɛecra n tfednin-nni n chapitre 2.

u tlata-agi i getla gar-asen li Vandal. Anda, un moment, l'église tḥurbiten teɣḍel tlata. Asmi l'église terra tesxleḍ la politique akk d l'iman. Dɣa tḥureb tlata-agi-ni teɣḍel-itent asmi tent-teɣḍel, teɣḍel li Vandal, teɣḍel euh, snat nniḍen les ostrogotes asmi ten teɣḍel tuɣal officiellement d nettat i gassiyijin à partir de 538 d nettat i iḥekmen dɣa tuɣal inek tergem neɣ tettenneɣ d yimqeddsen Anda yuɣal ma thedreḍ ad temmteḍ durant des siècles et des siècles. Anda d l'église i iḥekmen mais mačči s lebɣi n Sidi Rebbi. En réalité, elle était contre Sidi Rebbi. Inna-k mam teɛreḍ i wakken ad tbeddel ccariɛa, lqanun akked lewqat. Melmi i teɛreḍ ad tbeddel ayagi? Ad naf dakken le deuxième commandement yettwakkes. Anda ur txeddmeḍ ara

i yellan d l'église texdem aṭas n lmal anda ya eu l'inquisition anda win ara d as d-iffɣen ضد atnaɣ anda le pape na papas yuɣal d ntan i d lmasiḥ deg lqaɛa yuɣal si le remplaçant du Christ dagi deg lqaɛa anda yuɣal umeslay-is ulac deg-s lixṣaṣ anda yuɣal ssawalen-as le trois fois saint père or que wigi akk i tessi di titre yellan sidi Rebbi ɣef temma n wayagi yenna-k d akken yeɛreḍ iwakken d ntan ara yuɣalen deg umṭiq n Sidi Ṛebbi. Winna-k d akken yeɛreḍ iwakken ad yekstermini imqeddsen, yefka-yaɣ-d dagi tarwaẓun idmi. U tarwaẓun idmi ay tmaten, lmeɛna-s d akken alf u mitin u settin n wussan. U alf u mitin u settin n wussan, le calcul Ma neqqar apukaliptik neɣ prufitik, c'est que yiwen wass d aseggas. Lmeɛna-s d akken alef u mitin u settin n wussan d alef u mitin u settin n yiseggasen. U ma yella nexdem leḥsab-nsen, ad naf d akken commencen deg xemes meyya u tmanya u tlatin, fuken deg alef u sebɛa meyya u tmanya u ttɛin. Lmeɛna n tagla-nsen d akken asmi akken i tcommencer,

Iwakken dayma ad neqqim d widak ara yeddun d Sidi Rebbi, mačči d widak ara iḥewsen iwakken ad ḥekmen le monde, mi d widak ara iḥewsen ɣef tgelda n Sidi Rebbi. Ǧaɛu nehna d talwit ɣer tikkelt nniḍen.